Bar düşen goşgy. Bütin oba garaşyp dur. Ýola bakýa hemmeler. Atasy pyşyrdýa. Geler. Geler. Geler. Gelnejesi pyşyrdýa. Gelermika? Kim biler? Atasy göwnülik berýä. Geler-le, hökman geler. Gök torangyň saýasynda ýüzläp adam dymyp dur, çekizeli ak haltadan turşy damja damyp dur. Ýygnanyşdy baba-daşlar, içginler hem daşgynlar, ne signal bar, ne şowhun, dymyşyp dur maşynlar. Geldi dürli maşynlar, gyzyl, sary, ýaşyl. Geldi garaşylmaýanlar, garaşylýan gelenok. Göýä pikirem etmän, bu gürrüňler babatda ak guş kimin irkilip, ene ýatyr tabytda. Göterilerine garaşyp dur, köpi gören agajat Ýene ýatyr üstünde giň maňlaýly agaç et. Şol enäniň ogluna garaşyp dur hemmeler, geldi tanyş, nätanyş, geldi şondan öň bolar. Ol henizem gelenok, meger häzir ýoldadyr. Iň söýgüli ulagy samolýot däl, Wolgadyr. Ýöne ol uçurýandyr, samolýoda deňeçer, şondan yza-ha galmaz, oňarsa öňe geçer. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Ýa-da iki eli heňullakan stoldadyr. Tüweleme. Uly adam bolup gitdinde ol. Ýaňy bolsa has ullakan bir stula mündi ol. Sypaýmasyn birden diýip, oturandyr ýapyşyp. Owadanja gelinler çaý çekýändir çapyşyp. Üýtgeşikdir öňündäki, kişmiş, kemput, şokolad. Ýa gök çaýyň humaryna ýazýandyr bir doklad. Ýok, ýok. Özi doklad ýazmaz. Ýazýandyrlar başgalar. Ýaranjaňlar her sözüne ellerini çarpyşarlar. O bolsa özi ýazan dek gülümsiräp ýylgyrar. Ýazanlar onuň deregine utanarlar.

buýsanç bilen gepläpdi. Howdan gurdy, gazy gazdy. Laýa batyp dyzyndan ýygnanjasyn lükgeläp ibererdi yzyndan. Ogly üçin ak mütgölden bir haltajyk dikindi. Üçlügini, manadyny, şaýysyny, köpügini artdyranja puljagazyn atdy şonuň içine. Şeýle-şeýle kyrk ýaşynda ak çozupdy saçyna. Ogly okuwyn gutardy. Eli dertläp ýykyldy. Ol şonda sypa otyrdy bir gözeliň çokulyny. Ardynda bir ýaşuly göründi ýaşyl meýdanda Wolgalaryň ýaşyly. Geler diýdim ahbeti, bir daýandy atasy. Gara köýük ýüzüniň artyp gitdi ýagtysy. Uýan çady ýaşyl Wolga aşak indi ýapydan, Geljek adamyň deregine şofýor çykdy gapydan. Şu gün gelip biljek däl, gyssagly bir iş çykdy, Birden ataň gözlerinden iki çogdam ýaş çykdy. Ýetmiş ýaşyň içinde aglamadyk ol goja, Gözýaşyn süpürdi-de, Bir ýylgyrdy çalaja. O ýylgyryş ömür baky. Çykmaz meniň ýadymdan. Beýle aýylganç ýylgyryşy görmändim men adamda. Göterdiler enä ak guş ýaly tabydyn. Ýaz şemaly ýykjatdy. Üstündäki mawudyn. Salladylar çukur. Ak saçly bir dünýäni. Içki öýüň gapysyna. Eltilende enäni iki omzuny diräp, çukuryň erňegine hiç giresi gelmedi, öz girmeli öýüne. Iň soňkuja pursatda-da öz ogluna garaşdy. Ýazsamam ýazdym weli.